Ase omogaka Josefu, omete anyara koba gakoyiera ase enyomba yaye, akanyara koba agagosiria obogima bwaye ase mambia ya bono, na otore iga iga amo neamate yaye, enyare koba gegotoerera ng'a ninki yane, naki yagerete omorero okanyara koba gogosoa ase enyomba yaye. Okamanya koba gekoyia mpaka omoitere na kosiria obogima bwaye. Sanga na inche mpaka omoerio, eye iga nere enyomba omogaka anyarete koba gagosireria ebedroom yaye, aye iga noo anyarete koba gagosiria obogima bwaye, na eroom yaye yokorara.

Ekanyara koba gegosaria kabisa buna oroche iga. Togochia gokwana amo neamate yaye ase emambia ya bono iga, egere banyare koba bagotwerera ase enchera y'oboikeranu. amo neamate yaye, ng'a ninki barabwo bamanyete, aane ninki kiaretete omorero oyo iga, onyare koba ogosaria ebinto, na aane negosiria obogima bw'omogaka Joseph. Nyerera Josefu nyabenchi omoriri.

Ngocha konyora omorero ogoaka enyomba, bakareka okoburana kegio, mwamorusia ime, mwamorusia oo, na yaya noo are, mwamorusia oo, noo are. Ngochi korigereria ritisa aria ase akorara, omanyete nkonyora noo, noo are. Ntakoreta rende amache, togosomba amache, togosomba togotema koumora, togotema koumora. Muna atabeti amakong'u, bono tiga tosiare amache ere tomokonye egere takora ki? Tayisaiti. Oyio okure lakini tabasa koyisaita. Tokong'ura amache erumu eyio yaye tokong'ura amache tokonya omorero rimo, orimore. Tokomanya gosoa chirumu echi chinde, korimo. Ekero twarimo twakora, togochia korigia ore omoyonto okonye ng'o, orimire, okure.

Nagotukanire ogandi ogandiiya. Naki bono togokora namoira emo, tokobua tokogenda tokema, nonya tochia tokanywa ribaga, tokana gocha. Eke nabo totobwati husuni sana.

Abana okonyora bare komo iga, abana okonyora mbare iga, nigo baranyutigwe kogenda ekeororio konya bakomoraresia. Bono akamwana kande nkare agasimi, nkabwata ng'a emiaka kianda iga, gakorara Omogaka agateba, Yaya, akamwana aka nare ribaga gataete koimoka mambia kagenda esukuru, nabo kabwenerete kanya korara na ng'ina, ekiagera nigo agokoimokia ekero toiche omogaka emiaka ere tatageti konya komosesa buna abwo, bono rituko erinde noo karaire mambia tari mwanyabanto. Bono rende. Ekarairorera, ekero ngochia koboria mokamomura, agantebia, Mogakong'u, ee, nigo twamogorera estima yarenta, nigo twamogorera etochi eye ya ensini, manya koro, manya korora. Bono omogaka rituko erio, akagora emesima ebe, emesima eye nkoragerera. Ekero bakomoboria, Otugwa kobua twaichie mesima na eyaki? Agateba, Rende aye emesa inki nkoragere? Akaragera, akarua endagera, akaragera. Rende omomura akamotebia ng'a, Bono sieka akore ki? Orare. Agasieka emirango yaye nabo asiegete. Bono gochakera omosima oyo, nabo totamanyeti ng'a anyotigete emesa igo. Okanya gwoka okabwaya kobwata ebinto ebio biarenge enyomba eye, enyomba eyao yarire ebitambaa, chisoba sea tinchiarenge aa, chionsi enyomba engima, chisoba sea tinchiarenge oo. nebitanda binde mbiarenge aria, ebinto ebinge biarenge nyomba ime. Bono otutuko omosumu oyo nigo oyio ekorekana oyiete, ogaika omoisa ogochia kobwate, okabwate ebinto mwane. Ekiagera ase echagerete koyia, ekero tokonyarigereria, nesitimbiri. Ekaereria eria Munyi yabwate ebinto ebinge. Bono ekero omorero ogocha gocha ase ang'e saa kumi na moja etogiga kogucha, nabio ogosoa ase omobaka goto araire. Saa kumi na moja y'ekemana. Yaani y'ekemana.
Nabio osoire ase omobaka goto araire. Togochi korigereria ama- iga ama- amagoro inse naro ayiete amagoro chinsania.

Naende Nyasae abae chinguru ere onyare koba mogotwara oboremu, ase eng'encho bono ere onyarire koba gakurara. Nonche morigereria nonya onde iga iga amo nomomura bw'omogaka, bonus sana ase ofisi y'omogaka, naende nabo ogotwerera ng'a aye ojumbe oyo iga naki kwayenyorete.
Eye nayenyorete igoro chinsa chi'amambia. Saa kumi na moja, saa kumi na moja na nusu, ekero omwana oyo ang'akerete esimi, ekero nkobwata nkaigwa gakorera, ogotebia ng'a yesterday ndio niliona sokoro siku ya mwisho, nkachoka tu nikakata simu. Baadaye ngaakera omomura naro ogocha iga iga omorisia ria eng'ombe, ogocha- ere narete gocha maambia chinsa chia maambia sana.

Oyio oratware ogwancha kw'amaene, naki atoikane egere atosiire tokore emeremo y'omogaka ase chingaki chinyororo.
Ngai baranyore baranyare kobeka obosiro okwo, namba ya esimiga. Namba ya esimiga, namba ya esimiga nabo bakobeka ase zero seven two three zero six one hundred.

Chienge chinsa ikomi na dakika arubaini na moja bono riria harakati nsoke korwa nyomba ng'igore emerango ngoika ase isiko ngonyora abanto bachakire gocha nkara omorero omonene aria rirorio rende twarigetie chinyundu togochaka korigia enchera ya okoramokonya gotagora chidirisha na korigia amache na komwabera enyomba aro gose obogima bwaye mbokonyeke. Lakini ki ticha- ti- tichieti konyarekana, ekero enyomba yarimete um, onyare omogaka oo tiekire korara. Ee, bono nabo tokumeti, naende nabo toichanete ase chinkoro chiaito, ee.
Bas besa boke, bono ntaka, bwendi buyambe.

Twatemete komokonya togachia ntitware konyara komokonya, ekiagera enyomba eyio yayiyete korwa botuko mpaka emambia, ebirogo biyete nyomba konyara ntitware konyara komokonya. Aya, gekonya bono, obotuko obo bogima embwe omorero orengeo, nera bono nere oyire.

Oyo omwataka gokwana nere obokani twachete nere, nigo nakorete form four, gocha oinywa omotienyi one ande. Nere kera egento nabo keiyerete iga, abana bakonye nabo bakorara iga, they don't have anything, eyango eye mwaroche babegete nere eyio babegete, yeah.
Kera egento kiabo nabo kiayerete igaa.

Omwanoyominto orairwe omete nomwana ominto eke ase eng'encho yaito, ase enka omochie oito. Bono mambia ki twabokire iga totagete kweyarigeria nonya omonto ogosoka chisa agosoka gochia tokoigwa ebikuro. Nario togoika tokonyora omwana ominto nyomba abwo araire. Omwana ominto ekero tokoo tokoinwa kwaye tokamanya goteba ng'a yayomete nabo ararete buya, akaragera buya, akarara. Bono okorara kwaye ekero tokonyora ng'a enyomba yaire, togasimeka oboria ng'aki, inki kiare kogera enyomba yare koi ng'a yaya, omorero nogenda, bono na omosuma abwate nyomba. Omwana oyo ominto, nabo are buna are omwororo igo, tabwati mang'ana na monto ominto ominto gakonyorire enchera agogokwani buya, okoboria omwana ominto ng'aki kwaete igo otankwanire ere, yaya omwana ominto ngogokwania narenge. Bono ekero twaigete aa tokanyora ng'a omochie gocha obogete omete ominto igo araire, iga twasinyutwa egento togoteba twakurete tokarwa bosa, korende rende Nyasae omanyete, rakini enyomba ebinto biasaregete bionsi pi, nonya na omwana oye enyomba konya atakire koagacha enyomba nere ororo atakire koagacha, ebinto biaye aeneti korwa korwa enyomba yaye amenyete, akareta bionsi pi nyomba aye nyomba eye iga ya tata omwabo, enyomba akoagacha bono agochia komenya oo, nonya na ekerogo tikeiyo nyomba, nonya na egesinini. onye negetanda giokaba kabwate, igo ng'omete ominto oagendete, akagenda na ebinto bionsi bi bire nyomba, iga tosinyire ng'a ng'aki togokora, korende oyo orarire orarire, tiga nyasae aomete ominto nyasae amobeke ase agaya, gaki ng'ai na obokonyi moranche motokonye gaki, omwana anyore nonye na egetanda akorarera na abache korwa. Nyasae nomuya gaki, konya abana anyigwete bakorara nere, agateng'ena ere abana abo akonyogerera, tiga abana bagende amo nario kobatura bwango bagende esukuru. Ani Nyasae konya omorangei ng'a rituko riaye onde ero riarenge, nabo yarenge ogaki intwe ntorochi kende toranyare koeresa. Iga Nyasae abeke omwana omonto ase agaya, emeroberi yaye ere buya rende nki rende toratebe gaki nobokonyi torasabe gaki motokonye omwana ogo atigarete bosa buna richanchabe iga, mbuya mono Tata Nyasae abarende gaki. Ayane nabo ang'e naigo gaki abana baminto. Mbuya mono, mbuya mono.